Иннокентий Егорович, бастатан туран, кимтэн кииннээххиний, хантан хааннааххыный, ол туһунан кэпсиэҥ дуо? Мин Чаппанда олохтооҕубун, муна төрөөбүтүм. Ағам Алексей Егоров Прокопьевич диэн этэ, ийэм Гоголь Осиповна Савична диэн этэ, бүдүктэн төрүттээх. Инигиден манна мин 1900 түһэттэ ыллаахха күн сирин

Тайкаайсын факультетыгар зоон инженер идэтигэр үрэххэ киирбитим үрдүк үрэххэ уонна ол үөрэнэн биир бастакы курсу бүтэрэн аҕабан биир сыллаах армияҕа улууспалаан ытык толорон кэлбитим аҕабан этпэ сылгыаллы онтон кэлээт ыал буолаат тоҕо биир гылы дальше үөрэнэммин яски

коллективнай предприятиеҕа СПК-ҕа директорынан талылламмын аҕыс сыл үлэлээбитим. Ол кэнниттэн аҕыс сыл онно үлэлээн, уопсайынан уон сыл хокуоска үлэлээн бараммын, тыйаха сытыгар үлэлээн баран

Вот эти билиҥ, билиҥин дьиэ кэргэним туһунан кэпсиэҥ да? Дьиэ кэргэним туһунан үс оҕолоохпун, икки кыыс. Туу, икки уол, биир кыыс, үс сиэннээхпин. Кэргэним Алексеева Надежда Гаврильевна. Туу диэн эстим дьэ. Быһыллар дии да. Онна туох Бу тобоҕону сылларга ити дойду ыһыллыытын хаҕына кими буллаатый? Ол кимигэр бу дьону эргэни кытта дьон санаата эмиэ ыһылыннаҕа дии. Ол кимҥэ дьон кытта хайдах үлэҕэ туох хаамай сүрүн этэй? Акидьик тоҕуһун сылларга дойду ыһыллан ыһыллыы тоҕуллуу кэмнэрэ этэ, хаамыырхай кэмнэрэ этэ.

Иһин биир ол саҕана тыа хаһаайыстыбатыгар таһаарыылаах так үлэ бэйэҥ оҥорон таһаарар үлэҥ буоллаа дии. Уонна бу билигин эмиэти хлебобулочнай э, оҥоһуктору оҥороҕут, э, маһыыннар, имбаллар дии. Ону бу тэҥнээн көрдөхө хайдаҕый бу тоҕо уон сыллар уонна бу билиҥҥи кэм? Тоҕун сыла билиҥҥитин мэлэхэ билиҥҥи кэмнэр более стабильный иһин хасыын күнү прогнозтур билиҥҥин кэмнэр кэллэхтэр эйи более стабильный кэмнэр ол тоҕуһун сыллар диэн хасын дуох буларын билбэккин ол баар этэ куһаҕана бүгүн туу кэпсииллэр хасын туу кэпсииллэр биллибэттиэ курдук Онтон бу урбаанньыт идэтигэр, урбаанньыт үлэтигэр хахайытыгар биир туох эрэ бэйэтэ тохтордоох буолуо дии. Сатабыл наада буолуо дии, онно туох диһаныытый? Бу холобура Ньурба улууһугар Чапандай нэһилиэгэр икки тыһыынча биир сылтан үлэлиир буоллаххыт дии. Онно эмиэ олох айдыытыттан тутулуктаах эбит. Ханаан көрдөххө, ол биһэр аҕалырбыт аҕаны икки тыһыынча бииргэ аҕалырбыт саҕана хуол иис суох, ким атабыллаах, ким пробивной ол баран табаар аҕалан манна оборудование аҕалан үллээн устуруйа материал таһан үллээн үлэлиир киһи кэмнэр этэ онтон билигин более проще болды билигин уол аһаҕас государство көмөлөһөр билигин үлэлииргэ более проще болды эдэричекке диэхэнэгэ уонна бу Туохтан холобура урбаанньыт үлэтэ ити эмиэ эппитин курдук бүгүн маннык хассын атын хассыыр да утуйан турдахха отой атын балаһыанньа буолар дии. Онно дьиэ кэргэниҥ төһө көмөлөһөрүй, төһө өйүүллэрий? Аһа, онно хайдах? Аһа, бу дьэ өрүүллүүргэ, стабильно үллүүргэ дьиэ дьиэ кэргэн э, өйөбүлэ улахан дьиэ кэргэни дөһүүтэ дьиэ кэргэн көмөлөһөһүнэ ол курдук мин кытта постоянно бу кэрэҥээрим Надежда Гаврильевна баар буолан кини булгахтиирибин бидигинан постоянно көмөлөһөр оҕолорум хаһан отуору турбаттар оскуолада үллүйден билигин даҕаны көмөлөһө дьыла курутун. Кинилэр баар буоланнар киһи дальшүллүүр, кинилэр гэрэнен киһиллүүр диэх курдук. Уонна ти бу эдэрчет билигин инникитин диэкки хайдыытыгар туох наадалааҕый диэхинэйди холбурати туоҕаттунен. Ото үөрэх үлеңин диэн биллэн турар эт, аха өссө ону таһынан туох наадын? Хаамай дылаабынай баҕахана уонна

комсомол, октябренок кэмитэ дии, оҕолор. Да, Онто бу билиҥҥи оҕолорго итинник это би онно хаддары били дисциплина иин диэн баар буолар. Аха, туох эрэ туохта идеаллар иҥин диэбикке дылы дии. Онтон билигин эн санааҕар оҕолорго туох наадалыы дии ханыгыный? Ты билигин оҕону иитиигэ үксүн төрөппүт тула бырылах итиитэ кинин тыла кинин тыкайыыта тииэхтээх бырылах бастакытынан уонна конечно государство государство хайда политика кытарынан онну уже оҕунулар буллар программа киллэрэ били төрүт культура турунан баарын кепсиппиппитти онно үсүбати кеппитинди Ону хатылыыгын да. Төрүт культура диэн да. Төрүт культура диэн онтон олохпут уклада буллаабатта курдук. Оны тутуһан тух жетемете унда. Билигин уларыйы тилерии, аха, онно кемилер бу олох туга сүнньэ.

элбэх кумакыттан элбэх сүүрдүктү көтүүттэн турар үлэ ол ыллыҥ даҕаны конечно дохудду буотах бу оҕо дьиэ кэргэнтэн тутуултаах буоллаа дии онно оҕо оҕо дьиэҕэ тардыһарын били спокойнай диэххэ дии оннук буоларын туһугар бу ийэ аҕа оруолун туһунан

иннигинэн эһиэ оҕолоргутун кытта холобура айылҕаҕа сылдьаҕыт, аһа ханна эрэ баран кэлэҕит, аһа Отон аҕала оҕолорбутун кытта куратан сылдьабыт да. Айылҕаҕа да сылдьабыт, онно-манна сылдьабыт. Онно манна кэпсииллэр да, оо бу мин туох эрэ хаҥаны көттүм, биллим эҥин диэн үчүгэйдик. аһаастык этэллэр кэпсииллэр да ол кэнниттэн аа конечно кэпсииллэр буллаайы хайдах кэллигин үрүндэҕин көрдөхтөрүнэ үрэллэр буллаайы хан көрдөхтөрүнэ маннык отон үүнэр эбит маннык булт баар эбит маннык туох баар эбит диэн маннык соролко бултанар эбит деген оннук оннук имбиэрингитте көрүнүрүнэллэр буллаайы барата үлэҕэ да оннук Очоҕун эйэн эмиэ били аҕаҕын кытта алтыстааҥ дии ити букка ини. Ытаҕам, конечно, аҕам постоянно үлэлээх буолан наһаа бултаабат этэ гыммар эмиэ булчут буоллаа дии. Постоянно илимниир этэ, но постоянно илимнэһэр этим билигин билигин даҕаны ону бырахпакабын илимнии балыктаан дьоммун эргибин аатабын. Эмиэ хобби курдук. Конечно. Онтон бу оҕолорун билигин туох идэлээхтэрий? Улахан киһим куоракка олорор. Кини госзакапкуллир. Уолум бэйэбин кытта сылдьар улахан уолум Леша. Тэҥмииги түллэр. Миин халыыр киһи болар. Уонна кыра уолум оскула өрүннэр. он бес класска киирдэ аты сиэннэрин хастарсахтарыт сиэннэрин буллаҕына улахан сирним артем кини үһүс класска быйыл барар уонна икки кэрэкэчээн кыргыттар бааллар биирин туолаары сыдьар баҕайы бииргэһэ бииргэһэ алтайдаах Арина кырачаан кырачааннара уонна бу холобура айылҕабыт уонна сирбит-уоппут туох күүһү биэрэрий биһиэхэ холобура эн бу урбаанньыт эҥин буоллум диэн бараҥҥын атын сиргэ көһөн хаалыаххын диэбитэ да улаатыа

Манна үлэлии сылдьабын билигин даҕаны. Билигин хас үлэһиттээххитий? Билигин уонча үлэһиттээхпин. Тоҕустар. Уонна ити били туох иҥин диэн баар буоллаади бэйэҕит бырааһынньыктарынан туспа көрсөн бэйэҕит туспа эйгэ курдук буоллаххыт дии. Антон курдук. Уонна бүтэһиэр былаана бу тыы иһирин хайдарыгар чаппандери буолбакка, аха, олоро бу тыы иһирэ хайдарыгар туох нааданы дии ханыгыный? Дьон хэргэ хайда көрүүлээх буолуон наада. Ту тыы иһири хайдарыгар билигин государство элбэх программа дуаата оҥорор буолла. Онно хептээх үлэ бөҕөтүн ыыталлар, тутуу бөҕөтүн ыыталлар. Билигин тыыһиригэр